Qeṛɛet iman-nwen amer ad tettḥirem, a lxaṭer yessefk ad runt leḥwayeǧ-agi, lameɛna mazal d lxeṛ. Lǧens ad ikker ɣer lǧens, ddula ɣer ddula, ad ilin imgimukan imxalfen laẓ d zelzla at lqaɛa, ayagi ad yili ḥaca d lebda n leɛtab. Aṭas ara yeɣlin ad myixedɛen, ad myikeṛhen bwaygarasen, Ad d-kkren aṭas lenbiya n ẓẓur, ad sɛerqen aṭas medden. Lxaṭer ad izad lbaṭel, lmaḥiba, leḥsab ameqqran, ad tt-isemmiḍ. Lameɛna, win ara idumen alma d lxar ad ittusellek. Lexbar n lɛali, lexbar n lxir n ddula Rebbi, ad ittubacar di ddunit irkul, iwakken ara yili d cchada i leǧnas akk.

Yiwen wass am alef n sna, ula yiwen ur issin mara d-yuɣal Lmasiḥ, ad tfak ddunit-agi ala d Ṛebbi iman-is. Lameɛna Ṛebbi yefka-aɣ-d kra n lɛalamat deg Wawal-is ara aɣ-imlen lweqt mi qerben wussan ineggura iwakken ad aɣ-ixebber ad nheggi iman-nneɣ. Ḥessis-t i lexbar i d-ifreq i d-iffɣen si lpust n kullas. Fiḥel anda i d at-tufam iman-nwen, ad tsellem ɣef imenɣan, d lḥess imenɣan, ad tsellem ɣef lǧent i d-ikkren ɣer lǧent, ddula ɣer ddula, ad tsellem ɣef laẓ d zelzla at lqaɛa. Ataya drus ayagi i mi teḍra zelzla-nni deg tmurt n Lasnam. At ddunit merra ttrun yid-wen ɣef lmuṣiba-agi i yeɣlin ɣef at tmurt n Lezzayer. Lameɛna Sidna Ɛisa, imi sen-iḥekka i ṭṭulba-s ayen irkul ara yeḍrun deg wussan ineggura, yenna-yasen, Mi ara bdunt leḥwayeǧ-agi ur ttḥiret ara, lameɛna ṭilet yiwsawen, refdet iqerrayen-nwen, alaxaṭer iqerreb-d leslak-nwen. Wid yettraǧun tisin n Sidna Ɛisa ameslak-nsen, ur ten-iɣleb ara lxuf, alaxaṭer Sidna Ɛisa yemmut ad ikkes ddnub-nsen, qeblen ayagi, ur ttagaden ara lḥisab imi ddnub-nsen ikkes. Ttraǧun kan tisin n Ssid-nsen iwakken ara ruḥen yid-s ɣer lǧennet i dayem. Lmasiḥ yezmer ad d-yas iḍ-agi, imi ttilin akk leḥwayeǧ-agi iḍerrun deg ddunit. Lukan ad d-yas, ad t-tqablem s lefṛaḥ neɣ ad teffrem s lxuf?

Lmeɛna ula d igenni, ad qqiment ala leḥwayeǧ ur nergigi wara maḍi, yeɛni ddul a Ṛebbi d wid ilan deg-s. Wid ilan dat ddul a Ṛebbi, llan d lmumnin n Sidna Ɛisa Lmasiḥ, wid itteklen fell-as i leslak, umnen, immut, yeḥya-d, ad yili d Ssid-nsen.

Ɣurwet ad tugim win i ken-iheddren seg igenni s leḥwayeǧ-agi merra. Amek ara nemneɛ nukni ma nqelleb iman-nneɣ ɣef win iheddren deg igenwen? A lxaṭer ur ibɣa ara ad issenger ula d yiwen, lameɛna ad naweḍ akk ɣer tuba. Acu d tuba? Ad ntaxer ɣef yir ubrid-nni n tebɛa, ad nqabel leslak n Ṛebbi s laman s Sidna Ɛisa immuten ad aɣ-ifdu seg lbaṭel akk. Mačči d cwiṭ i aɣ-yessefhem Ṛebbi deg wawal-is ɣef llaẓ ara yeɣlin ɣef ddunit deg wussan ineggura, mačči kan llaẓ ɣef lweqt, ɣef lqut, lameɛna llaẓ ɣef lḥeqq d awawal Ṛebbi. Imi bunadem ur yettqewwit ara s lxubz kan, lameɛna s mkul wawal i d-iffɣen seg uqemmuc Ṛebbi. Yettwakked-d deg wussan-nni i d-yenna Ṛebbi ad ceggɛeɣ llaẓ ɣef tmurt, mačči llaẓ ɣef uɣrum neɣ ɣef fad i waman, Lameɛna llaẓ n win icedhan ad isell i wawal Ṛebbi. Ad menṭaren seg lebḥer ar lebḥer, seg lǧuf armi d ccerq, ad azzlen akka d wakka, ad qellben awal Ṛebbi, lameɛna ur t-ttafen ara. Leḥbab, ḥelleɣ-ken iḍ-agi ad tqellbem Sidi Ṛebbi skud yewjed, najjit ɣur-s skud iqreb, Ad yeǧǧ abrid-is amcum, argaz lbaṭel ad yeǧǧ axemmim-is, ad yuɣal ɣer Rebbi ara iḥunen fell-as, ɣer Ssid Rebbi ur nɛeggu ara ad iɛfu. Llan aṭas illuẓen ɣef lḥeqq d tidet deg ddunit, ttmuhun akka d wakka, lameɛna ur ten-ttafen ara. Ɛni tellam gar-asen, kunwi yettḥessisen iḍ-agi? Sidna Ɛisa yeqqar-awen ayen yenna i ṭṭulba-s zik, Mi ara teẓrem ḍerrun lmuṣibat-agi i ken-d-yezzin di lweqt-nni mi ulac lḥeqq, mi izad lbaṭel, lweqt mi myexdeɛen medden buɛ gar-asen, lweqt mi ffɣen aṭas lenbiya n ẓẓur deg ddunit, tɛewqem ad tissinem anwa d abrid ara tetebɛem. Iqqar-awen-d Sidna Ɛisa, Ṭṭilet yusa-wen lweqt-nni, refdet iqerrayen-nwen, ttkelllet fell-i, win yellan d amezwaru, d aneggaru, d lḥi, Uɣaleɣ mmuteɣ, aql-iyi ddreɣ seg lqurun ɣer lqurun, d nekk i yesɛan tisura lmut d tamezzuɣt lmegtin. Deg wussan ineggura, ad tsellem ɣef imenɣan. D lḥess imenɣan. Lǧens ad ikker ɣer lǧens dula ɣer dula. Ansi d-kkan imenɣan? Awal Rebbi yessefhem-aɣ-d kan seg cehwat-nneɣ. Medden temɛan ur sɛun ara nneqqen, ttasmen, ur zmiren ara ad sɛun, ttmeččeččawen, ttnaɣen, dɣa ur sɛun ara lxaṭer ur ssutren ara. Ssutren, ur ten-ittaweḍ ara lxaṭer ssutren ayen ur nlaq ara i wakken ara ssefraḥen cehwat-nsen. Ɛni mačči d ṣṣeḥ? Ataya ihi ssebba imenɣan d umeččečču gar leǧnas n ddunit. Mačči d yiwen yettqelliben nnfeɛ-is, mkul yiwen yettqellib lebɣi iman-is, netta. Mi ara neɛfeḍ ad neqreb ɣer Rebbi, ad s-nini, Mačči d lebɣi-inu, lameɛna d lebɣi-inek ara yettwaxedmen deg ddunit, ara tili lɛafya gar leǧnas. Nnbi Icɛaya yessefhem-aɣ-d deg wussan ineggura deffir ddiq d lɛatab ara yeɣlin ɣef ddunit, ad uɣalen leǧnas ad myetthennin, ur jebbden ara ajenwi, ur ḥeffḍen ara maḍi lfetna. Aṭas ara yinin, Iyyaw ad nali ɣer Adrar n Sidi Ṛebbi, ad aɣ-isseḥfaḍ d iberdan-is ireqqaqen. Lameɛna acḥal d abrid i wakken ara nuɣal ɣer Ṛebbi s tuba, issefk-aɣ amezwaru ad aɣ-isseḥfaḍ s leɛtab. Ṛebbi ad iḥkem ɣef wid isɛalayen iman-nsen, ad isneḥcam zuxx n bunadem. Deg wussan-nni n leɛtab, medden ad rewlen ad kecmen ɣer yiceqqiqen icerfan, d imerjan deg ẓẓra, akken ad beɛden ɣef wurrif n Ssid Ṛebbi d ulemɛa n temɣur-is, mi ara d-yekker ad yessergigi lqaɛa. Yeḥya, deg uwaḥi-ines, ɣef i yekteb deg Wawal n Ṛebbi, yeẓra i gen yeldi, Ataya iban-d aɛudiw amellal, win i t-yerkben, ittusemma d ṣṣadeq d tidet, Ɛni tugadem akken i awen-qqareɣ imeslayen-agi? Ma ta tessneḍ kečč neɣ kmini win yettusman d ṣṣadaq d tidet, tettekleḍ fell-as d ameslek-ik ur tettagadeḍ ara ɣer lxaṭi d Sidna Ɛisa ara d-yasen di lɛaḍima-s, ad k-yawi yid-s ɣer lǧennet. Yettwakteb Yaḥya iẓra deg uwaḥi-ines, akken ma lḥalat igenni tebɛent ɣef iɛudiwen imellalen, lsant ljuder d arqaq amellal iṣfan. Win yettusman d ssadeq d tidet, yeffeɣ-d seg uqmuc-is yiwen iskin iqedɛen, iwakken yis ad yewwet lǧnas, Ad ten-ikkes s ugeṭṭum n wuzal, ad yerked abti n ccrab ur if Rebbi uzmir. Yesɛa ɣef lebsa-ines yiwen isem i ketben Agellid igelliden, Ssid n Syad. A leḥbab, win yerkben aɛudiw-nni amellal, yelsan lebsa ittubaɣen n s idammen, isem-is d awal n Rebbi diɣen d Lmasiḥ, d ṣṣadeq, d tidet. Ass-nni i yettwakteb Lmasiḥ ad ibeṭṭel kul sselṭna d mkul lḥekma d mkul tazmert, alaxaṭer yessefk ad isselṭen alma i yerra iɛdawen-is akk seddaw iḍarren-is. Kunwi ttḥessisen iḍ-agi, lukan zemreɣ, awfan zemreɣ, ad kecmeɣ ad qqimeɣ d tama nwen, ad kent-ssutreɣ mkul yiwen, tellam gar wid iqeblen Lmasiḥ d ameslak nwen neɣ tellam gar iɛdawen-is? Ulac abrid almas. Yenna-d Sidna Ɛisa, win ur nla ara yid-i, ittxalaf-iyi, win ur nesnejmeɛ ara medden yid-i, iswexxer-iten. Lukan ad d-yuɣal Lmasiḥ yiḍ-agi, amek ara ken-yaf? Teqqarem, Nekkni numen yis, d nnbi, d argaz ixedmen aṭas lxir, Lameɛna yella nnbi nniḍen i t-itebɛen d netta ɣef ayen ittkel? A leḥbab, ur sɛerqet ara iman-nwen, a lxaṭer yettwekteb yiwen wass kul tiṭ, ad twali Lmasiḥ, kul tagecrirt, deg igenwen ɣef lqaɛa, ad teknu zdat-s, kul iles ad iqqir s Ɛisa Lmasiḥ, d netta weḥd-s ay d Ssid, i lɛaḍim a Rebbi Baba-tneɣ. Amek ara tettusellkem? Seg urrif n Rebbi ass-nni aneggaru? Ttkelleɣ si Nna Ɛisa, dɣa ttuselkeḍ. Ala xaṭer ulac leslak ɣer ula yiwen nniḍen, imi ur illi ara di ddunit isem nniḍen i d-ittunefken gar medden yis i ɣ-issefken ad nettuslek. Ma teqqareḍ s uqemmuc-ik si Nna Ɛisa weḥd-s ay d Ssid, ma tumneḍ deg wul-ik iseḥḥi-at-id Rebbi seg lmeggtin, ad ttuselkeḍ. Kečč ay gma, Ur ttraǧu ara azekka. Kemmini a uletma dinna deg uxxam-im, deg wul-im, deg wul-ik kečč, qirres-d ddnub-ik, in-as i Ṛebbi tumneḍ-t Lmasiḥ yemmut fell-ak, yeḥya-d, yella d ameslek-ik. Tebɛ-it seg wass-a, suter-as ad yili d Ssid i k-yessknen abrid ara tetbeɛeḍ. Dɣa mi ara d-ɣlin akk lehmum deg ddunit ɣef tmeslayeḍ-agi, ad tzemreḍ ad trefdeḍ aqerruy-ik s tteḥqiq.

Llan kra yid-wen ur nqebbel ara mazal setta tiktabin ɣef tudert n Sidna Ɛisa ittusemman Win ara ihuzzen ddunit. Ma tebɣam ad tent-tqeblem, ktbet-aɣ-d ssutret-itent. Lameɛna imken mačči f yiwet tikkelt kan ara ten-ceggɛeɣ ala xaṭer zzayed cwiyya. Ataya ihi lɛelwan-nneɣ. Nubal Axbar n Lxir, Boîte postale 141, Monte Carlo, Monaco. S taqbaylit.

Ad awen ibarek Rebbi akk, ama wid ilan deg tmurt, ama d wid ilan deg tmura ibraniyen. Ad ken-yessefhem acu d lmeɛna n leslak s wayes i yebɣa ad ken-isellek s agir lǧil deg-s nezdeɣ.